Gêm bwysig i Lunebwy ar Barc Eugene Cross, curo Cross Keys ac mi fyddai tîm Nigel Davies yn cystadlu gyda'r goreuon am weddill y tymor. Colli a byddai'n rhaid gobeithio na fyddai Caerdydd yn curo bedwas ar Barc yr Arfau. Ond sgrym Glynebwy yn gryf eto a sgrym Cross Keys yn gorfod ildio o'r tro yna. Cic hawdd, tripwynt hawdd i Josh Lewis ac i Lyn Ebwy. Sgrym yn solet. Oh, nid y bas ore, ond nath i ddim ymlaen. Thomas yn cael ei daclo yn galed. Reit ar hanner ffordd. First man! Cornoc cicio'r bel na drwodd, ond oedd y bel wedi cael ei dal ar y tir cyn hynny. Penderfyniad braidd yn ddadleuol eto. Ai dyma'r gic sgwn i sydd am wneud yn saff fod Glyn Ebwy yn cyrraedd er wyth ucha am weddill y tymor yn ail ran y gystadleuaeth yma. Mae'r cefnogwyr yn dweud wrthoch chi bod hwnna'n go agos ati, mae yna! Wel, wedi aros yn hir yn dini am ail sgôr y gêm yma, ond arwydd o cad y gic yna yw nawr bod rhaid i Cross Keys gael trosgais i ennill y gêm. 18 off legs! Bel yn cael ei chysgodi gan Kynes, mas â hi i Josh Lewis drwy'r bwrdd, a dyma Kynes sy'n sicrhau bod Glynebwy yn dal yn y ras a'i gobeithion o ddal gafael ar eu coron fel pencampwyr yr uwch adran yn parhau am weddill y tymor. Maen nhw'n ddiogel bellach ymhlith yr wyth ucha' diolch i weledigaeth y maswr Josh Lewis sydd wedi cael ei holl bwyntiau. Oedd e o hyd yn mynd i fod yn gêm galed a 'na beth oedd e. Ti'n gwbod yy oedd y bois wedi whare dda, ro'n nhw'n defender yn arbennig o dda. Yy ond ma' lot i ni neud ond gallen ni neud e nawr ar yn top eight a gallen ni mynd ymlan. Fyddai buddugoliaeth i Gaerdydd ar Barc yr Arfau felly ddim yn ddigon i'w cadw yn yr wyth uchaf. Bedwar saith ar y blaen yn gynnar a chais cynta'r gêm i Adam Williams. Er i'r sgôr fod yn agos ar yr egwyl, llwyddodd Robson Blake yr wythwr i agor mantais gyfforddus i'r ymwelwyr yn yr ail hanner, gan hawlio'r pwynt bonws. A phedair munud o gêm yn weddill daeth trydydd cais o dri i'r cawr o Americanwr Cam Dolan, ond fawr o gysur i'r tîm cartref. Bron i 2,000 o dorf ym Mharc Eirias gyda'r dyfarnwr rhyngwladol Nigel Owens wrth y llyw, a'r cais yma i'r blaen asgellwr Andrew Williams yn dod â'r tîm cartre yn gyfartal. Stori wahanol wedi'r egwyl ac AGC yn agor bwlch gyfforddus a'r pwynt bonws yn saff wedi cais gan y canolwr Tom Hughes. A'r chweched cais yn gais olaf i'r gogleddwyr, Danny Cross yn selio'r fuddugoliaeth a sicrhau'r pedwerydd safle yn y gynghrair. Brwydr rhwng y ddau dîm ar frig y tabl oedd gêm cynta'r flwyddyn ar faes Talbot Athletic, a'r blaen asgellwr Joe Tomlyn Reeves yn rhoi Aberafan ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Cyfle i daro nôl cyn yr egwyl, Philip Rees yn torri drwy'r amddiffyn yng nghanol y cae, Rhys Downs yno ac yn rhy gyflym i'w wrthwynebwyr a'r mewnwr yn croesi i roi Merthyr ar y blaen. Ond yn dilyn gêm ffyrnig a'r sgôr yn dynn, y tîm cartref yn cipio'r fuddugoliaeth yn y pen draw wedi i gwaith caled y blaenwyr, Ben Jones yn hawlio'r cais i gloi hanner tymor cynta' anhygoel i'r Dewiniaid. I gadarnhau felly, Glyn Ebwy yn cipio'r safle ola' yn yr wyth ucha', Caerdydd yn methu o drwch blewyn ac Aberafan ar frig y gynghrair.